Illum ħa nlaqqagħkom ma' Robert Calafato. Eventwalment ħa nitkellmu fuq karozza interessanti mmens li ftit ilu rrestawra. Biss qabel xejn insuru nafuh daqsxejn iktar mill-qrib. Robert, inti ħajtek fil-karozzi apparti bħala professjoni imma anke bħala hobby. Le. U anke parteċipazzjoni fil-motorsport. Tista' forsi tagħtini ftit dettalji ta'. Le, fimni, jiena minn ċkuniti kont inħobb il-karozzi u Fil-fatt meta ġibt il-liċenzja l-ewwel ħaġa li għamilt, ovvjament xrajt karozza u U the next thing li għamilt, tħalt membru ta' fil-British Forces Driving Club. Immedjatament. Immedjatament, bodi, in the same month, bodi. U eh, isni tlaqt minn hemm u daw kienu jorganizzaw ħafna skill driving tests u mbagħad anki rallies, night rallies. U ovvjament jien kont insuq u huma kienu jsibuli navigator, normalment xi wieħed tal-Air Force li dawn huma. Skills tajbin ħafna. Fa darba minnhom rally, in-navigator wasal Malta ġurnata qabel ir-rally. Qatt ma ntqajt miegħu, ntqajt miegħu on the event u ġejna l-ewwel fil-klassi tagħna. Dak it-tip. Umbat, eh, over the years, umbat, ehm, daqxej hill climbs u bil-hill menim, ah. li għada għandi. Ah, kellek. Li għada eh, għandi. Relazzjoni partikolari. Ewa, il-hill menim kiena il-fascinajt ruħi bija. Meta kont nara il-ġew mibsut, kullħat jafu slaj, eh, jagħmel il-mirakli b'dil magna 1000 cc u jgħaddi karozzi b'magni triplu tagħha u power ħafna iżjed minnu. U għat that's the car li speċi nixtieq li jkolli. U hekk ġara, fatt eventwalment xtrajt waħda mhm. u eh, ftit ftit kont nimmodifika. Mhm. L-ewwel rallies, konna għajna bir-rallies u mhm. mbagħad daqsxejn hill climbs. Ehm, Bissumbat eventualment estendejt il ħajja u koll bl-imdina Grand Prix. Iva, ma mbatt isek meta tizzawieċ jkollok priority zoħra u isni waqaft. Mbatt reġaw bdow jamlu rallies, Fin-90s jidhir li jiena ħadd sehem ukoll u mbagħad terġajna waqaf, erġajt waqaft. Eh, u mbagħad li ġara ġiddi tal-Indina Grand Prix li kienet interessanti u għamin li qatt ma kien hawn event bħala Malta u mifruxa fuq erba' tiem u karozzi tal-epoka. U circuit race b'ħafna karozzi fuq it-track u għax qatt ma kellna Malta. U għadi grid ta' tmin karozzi. Fil-fatt ta' min jgħid sfortuna kbira li din is-sena ma seħħitx. Hekk hu, unfortunately dis-sena ġiet ikkanċellata fl-aħħar mument, ma nafx għala jiena, ma nistax nifhem x'inhi r-raġuni bħal ħafna nies. Ħafna nies ġew disappuntati u anke barranin. Partikolarment il-barranin li jiġu apposta biex jipparteċipaw. Li jiġu apposta. Imma m'hemmx tagħmel hu. Forsi s-sena d-dieħla. Suppost Is-sena d-dieħla għandha ssir. Anyway, mbagħad speċi il-Hilmen Imp, kont kompetittiv fil-Hilmen Imp 1000 cc. Il-problema li f'dik il-klassi ma tantx hemm karozzi 1000 cc, kulħadd magni ikbar, allura spiċċaj dejjem rrid nikkompeti ma' karozzi up to 1400 cc li ma tantx, you know. Għax ma ġejt l-aħħar ta' voli, imma what I mean li It's daqsxejn outclassed il-karozza. Kif kif ġralha anki barra minn Malta l-Hill Min Imp u. Biss imbagħad din ir-relazzjoni mal-Hill Min Imp inspirat id-deċiżjoni tiegħek meta ġejt biex tixtri karozza klassika biex tagħmilha l-project tiegħek. Eħe, issa li ġara, I mean, Bħalma taf inti l-Clan Crusader, dil-karozza, tuża l-magna u l-gearbox tal-Hillman Imp. Mhm. Allura, hija l-għażla naturali għal minu delettant tal-Hillman Imp, għax għandu karozza bl-istess mechanicals, u li tkun familjari magħha, mhm. magħhom, u Għandek karozza eħfef, ħafna eħfef, u biex xej aerodynamic ħafna iżjed minn hill minn impu li jisa kaxxa. Ekku. Għordiri eh, top speed u acceleration ħajkun ħafna ħjar. L-istess power output għordiri. Ehm, għandek performance ħafna ħjar. Ħjar minn. Tini daqxej l-istoria ta' ditta. Mela, Clan Crusader Company Limited ġiet formata fil-1971. minn ċertu wieħed Paul Hausauer, kunjomu naħseb Ġermaniż da, anyway, Ingliż imma, dan kien development engineer ma' Lotus u hu flimkien ma' sħabu oħra li kienu jaħdmu ma' Lotus, min kien chief mechanic tal-Formula 1, daw kellhom idea. u kellhom kellhom knowledge tajjeb. Knowledge kbira. Issa tinsiex il-Lotus Colin Chapman dejjem il-bibja tiegħu li karozza għandha tkun ħafifa kemm jista' jkun. U ovvjament kien hemm karozzi kien jagħmel karozzi tal-fiberglass bħal Lotus Elise l-ewwel waħda. Elite, sorry, Lotus Elite. li kienet fiberglass u marine plywood. Very strong shell. Issa daw kellhom idea dan Paul Haussler li jagħmel karozza għalih, id-design tiegħu. U l-istorja tmur li hu ppreżenta lil Colin Chapman imma Colin Chapman wasn't interested, he wasn't interested għax huma ddisinjawha fuq il-magna tal-Hillman Imp, li tieħu magna tal-Hillman Imp, li li sa 1000 cc more or less, ten forty l iżjed. U rrid karozza li jkollha magna ikbar, you know, 1600, two litre u hekk. Anyway. They parted ways. Allura they parted ways. U għalhekk clan, għax clan huwa a group of people. Issa daw kienu clan, hu u xi tlieta jew erba' sħabu. U daw insomma għamlu l-ewwel forma il-qiegħ basically fejn li tieħu ir-running gear tal-Hillman Imp. U mbagħad ħallew id-design fidej ċertu għed John Frailing li dan kien freelance automotive designer mhm. dak iż-żmien fis-60s. Wieħed magħruf Vordier kien. U ddisinjalhom il-Clan Crusader, il-shape Vordier u ddisinja mhm. John Frailing. Ehm, U bdew il-produzzjoni għamlu prototypes, ovvjament, u mbagħad kienu ħadu ehm, ehm, fabrika, il-gvern tom fabrika kif jagħmel hawn Malta, mhm. għod l-istess ħaġa. Eh, eh, F'Washington, post jismu Washington, l-Ingilterra. L-Ingilterra. Eh, County Durham, l-Ingilterra. Mhm. U ehm, Daw bdew il-production tagħha. Ebilħaqq, il-karozza ġiet launched fil-London Motor Show ta' 1971 u kellha reviews tajba ħafna għall-performance tagħha b'magna żgħira. Għax huma li għamlu kienu għamlu deal mar-Rootes Group. Klein Company vogħod jagħmlu deal mar-Rootes Group biex jissupplixxihom bil-magni u gearboxes tal-Imp Sport. Not the normal imp. L-imp sport hija xorta 875 imma għandha l-head daqsxejn valves ikbar, żewġ Strombergs, exhaust aħjar u oil cooler u 52 horsepower, that's all we're talking about. Imma 52 horsepower fuq 750 aw fuq 570 kilos ta' ta' performance which was exceptional. U karozza baxxa għandek handling verament. Compared mal-kompetituri tagħha li kellhom magni ikbar. Iva, u bda beda l-production u l-ordnijiet bdew deħlin, insomma, u anki dealership network kellhom għal Ingilterra, anki barra minn Malta, barra mill-Ingilterra. Biss ma kinitx ħajja twila. Le, ma kinitx ħajja twila għax imbagħad fis-72 kien hemm il-miners strike li l-Ingilterra, il-famuż miners strike, li it disrupted il-logistics mar-routes, bordieri biex jissuppluxxuhom bil-magni. U mbagħad biex jaxxaqha kien hemm l-oil crisis ta' 73 u in between il-Gvern Ingliż neħħa l-purchase tax u rreplacea bil-VAT. Għax il-Clan bħal ħafna manufacturers ta' dak iż-żmien ta' dik tip ta' karozzi bħal Lotus, TVR, Ginetta, Devrian, dawk kollha low volume Kienu jekk trid tista' tixtri karozza. Mhm. Tkun lesta minn kollox, wadi bis-seats, bil-wiring, bil-dashboard, kollox lesta. Imma magna mhux imwaħla u kont tifranka 25% purchase tax. Allura parti mis-sales tagħhom xi 30% kienu nies li jixtruha. And over the weekend iwaħlu l-magna u l-gearbox u jifrankaw il-flus. Imma mbagħad meta introduċu l-vet dik spiċċatu. U ġiet fuq kollox. U mbagħad kollox ġara ma ġara, you know, u ma setgħux ikomplu. Il-kundizzjoni li sibta fiha? Mela, l-kundizzjoni li sibta fiha kienet tajba l ġo skip, eh, bażikament, li għandha tajba l tal-fiberglass sadit m'għandekx. Problema inqas. Problema inqas, għax dik is-sabiħ tal-fiberglass u li biex issawwieħ, it's very easy, u m'għandekx welding u daw l-affarijiet. Jiġifieri il-bodywork tajjeb jew ħażin kien qiegħed hemm, imma mkawwar b'magna. Kellha titranġa x'kienet kkrakkjata minn tulha naħseb ħabbtu biha. Magna? Magna u gearbox ma kellix. Gearbox kelli waħda spare jiena għal il minn hemm, minn l-aħħar mudell ta' gearbox li ħarġet għax kien hemm ħafna Mark I, Mark II, Mark.

Sibt waħda ġdida new old stock, bordieri, brand new, immodifikajt għamiltilha l-valves tal-isport kif kienet toħroġ originally. Karburaturi kelli, Strombergs. U dak kollu x-xogħol tiegħek. Kollox jien kelli nagħmel u bordieri ma dak kif tkellimna. It's my hobby u bordieri. Jiena nieħu pjaċir nkun naħdem fuqha, kważi iżjed milli meta nsuqha. Imma pja kollox jien għamilt, kollox kollox, il-brakes, gearbox, magna, il-wiring harness kien hemm imma kien xej waħda mhux stat tajjeb kelli nimmodifika ħafna minnu. Is-seats kelli L-oriġinali ma kienu kollha mqattgħin u ksihom li Freddie Abela, nirringrazzjah minn hawnhekk. Imma piegħed ta' pizzeria ċertu parts kienu nieqsin, għamilthom jien, fuq drawings li bagħtuli l-Ingliżi u you know affarijiet hekk, għamiltu as close as possible, anki l-materjal li użajt, dak li qisu kusksjat huwa similar għall-production material li kienu jużaw. And here we are wara xar snin. Biċċa xogħol interessanti immens, karozza eh. unika Malta, ma għandha styling partikolari ħafna u l-kulur li għażil Kulur biex inżomm il-connection ma' Lotus, għax at the end of the day daw ex-Lotus engineers u vodi li kienu, il-kulura tal-Lotus, Lotus Sky Blue. Fis-sewqan kif issiba? Fimni, għad ma kellix ċans nesplora daqxej waħda, imma first impressions tajba ħafna minn iktar road test ta' dak iż-żmien. Kulħadd faħar handling u hekk u steering kemm hu ħafif u sensittiv isa go-kart biex niftehmu. Aha, fil-fatt. On the right tires. Leather seated go-kart kien waħda mid-deskrizzjonijiet. Ejwa, ħale, u hi ħafifa allura hi r-response between gears ħa tkun ħafna aħjar u anki top speed peress li x-shape tagħha huwa quite aerodynamic, mhux bħal Hillman Imp li nerġa' nsemmi. Dak jagħmillek vantaġġ u jtik top speed u acceleration aħjar. Fil-fatt kienet tilħaq 100 Mela, dak iż-żmien, 101 kienu qed nimira test track, the best run 101 kienet minn 875cc 52 horsepower bordi. Mentri l-competitors tagħha ta' dak iż-żmien, magni kbar, ma kinux jaqbżu l-100 miles per hour, fhimt? Robert, nirringrazzjak ħafna. You're welcome. L-ewwel nett tal-opportunità li anke naqsmu karozza verament unika mat-telespettaturi tagħna u talli tagħtina daqsxejn informazzjoni fuqek innifsek. Anki inti.